Җирне күрсәтеп, Ирмә кыз җирдә. Төш әйбәт безнең, ясалма.
Кем белә, кем белә.
Хәерле көн. Э, бүген 194 нче бүлмәнең яңа чыгарылышы һәм без бүген Кусинов, Хәзрәтов, Гульзизин, Хизбулла һәм, кыскасы, Хәсән Туфан турында сөйләшәчәкбез. Биредә язучылар, шагыйрьләр Ләбиб Лерон, Ркаил Зайдулла, Газинур Морат һәм мин, Баязит. Агыла да болыт. Агыла. Урал аша, Казан ягына. Тәрәзәне чиртер яңгыр. Нәрсә әйтер туганнарыма? Агыла да болыт. Агыла. Хәсән Туфан белән Беренче тапкыр күрешүме, аралашуымы ничегрәк булды сезнең? Хәсән Туфан белән беренче танышу әлбәттә минем исемдә, ләкин бит шагырлар белән башта әле теге менә җисмен күрешкәнче, аларны теге читтән торып белә башлыйсың. Менә шул 10 яшьләрдә булгандыр инде миңа э, безнең укытучы минем рус теле әдәбияты э, укыта иде, Казан университетында укыган үзе заманында Вазых Галиев Вазыйх Нигъмәтҗан улы, ул инде әтинең туганнан туганны да иде. Бик шәп әдәбият укучысы, гомумән бездә, безгә татар әдәбиятына да, дөнья әдәбиятына да мәхәббәт уяткан кеше. Шул әйтте татарның бүген иң шәп шагыйре Хәсән Туфан. Ул бик күп авырлыклар күргән, 16 ел Тоткынлыкта була, Сталин тоткынлыгында. Мин соңынан белдем, ул 10 ел төрмәдә утыра, 6 елын нидә, сөргендә. Себер якларында бугай түгел или Урал, Урал, Урал. Себер, Себердә, иә, Себердә. Бу миндә кызыксыну уятты. Чөнки менә нәрсә генә әйтмә, шагыйрьнең биографиясе булырга тиеш. Бу биография, әлбәттә, беркемгә дә андый биография насыйп булмасын инде ул. Ләкин барыбер ул шагыйрьнең иҗатын аңларга, булыша. Чөнки кеше үзен яза бит инде ул. Хәсән Туфанның да менә тоткынлыкта язган шигырьләре алар гомумән дөнья әдәбиятында да югалып кала торган әсәрләр түгел. Э, шунда мин менә бер э, ничә яшь булды икән, миңа 15 яшьләрдер инде мин аңа хат язып җибәрдем һәм шигырьләремне җибәрдем. Йөрәксенеп.
Ничәнче ел бу? Бу 77 нче ел булырга тиеш. Уже 77, ага. 77 яисә 76 инде. Шуннан җавап килмәде, нишләптер ул анасы мин белдем, менә аның Муса Җәлил белән Муса Җәлилнең хатлары чыкты, Муса Җәлилнең тоннарында Хәсән Туганга нишләп хат язмыйсың? Ну ялкау инде син хат язырга дип, аны битәрли Муса Җәлил. Димәк, ул миңа да инде ул ул ул хатны соңыннан тапты Рифа Рахман аның архивында. Ул хат хәзер миндә. Анда яшел кара белән ниләр тамгалар төшерелгән инде, менә минем шигырьләргә дә Аннан соң минем дәфтәрдә саклана Хәсән Туфанның яшел кара белән төзәтүләре анда бар. Анын яшел ручка белән язуы бөтенләй легендар әйбер түгелме соң инде? Ул әйе, ул яшел кара белән яза иде. Ә беренче танышу мин аны Камал исемендәге театрда Килгән идем мин, без бер менә күрше егете, күрше малае дип әйтик инде, минем сыйныфташ Фәрид Галиев белән. Э, аннан соң э, анда Галискар Камалның юбилей кичәсе үтә иде. Менә шуннан елны билгеләп була. Э, Һәм безнең бит чакыру билетлары юк. Сиват Әким килә, Сиват Әким миңа биреп калдырды чакыру билетын. Анан таныйлар, былай да керәләр, ул инде ни. Мөршидә апа әйтү бит әле аның ни. Хатыны Мөршидә апа белән алар кереп киттеләр дә, аннан соң без дә Фәрит белән Сиват Әкимнең чакыру билетын күтәреп, Шунда кердек һәм э, тәнәфес вакытында Фәннур Сафин, мәрхүм, кемне сөйләсәңдер, мәрхүмнәр инде хәзер, мине Хәсән Туфан белән таныштырды. Менә чуваш иден ул дип. Шуннан соң ул э, Хәсән Туфан бүтән очрашуларда о, Чувашстан дип э, мине каршылый иде һәм озатып җибәргәнде. Сау бул Чувашстан дип. Чувашстан символы. Э, ул вакытта да әле минем Күрә, ныграк табылгандыр теге мишәр акценты, татар мишәр акценты. Сырларны кичте, исән калды ана телебез булган бу алмаз. Чабаталы чакта, чабаталы чакта югалмады, Татарстанны чакта югалмас! Юалмас!
Хәсән Туфан, менә ул инде ул вакытта бит инде ул 80 гә җитеп бара. А ул аның акценты минекеннән бик күп тапкырга ни көчлерәк иде. Ныграк, ныграк аксубай, аксубай. Әйе, әйе, ул.
Алар бит чок чы белән сөйләшә торган мишәрләр. Аларның акценты бик юалмый. Ә мин цы белән сөйләшә торган мишәр татары булгач, Безнең акцент ул э, югала без Казан татар телендә тизрәк сөйләшә башлыйбыз. Мин әле дә ч хәрефен рәтләп әйтә алмыйм, мин тиз сөйләшкәндә ул барыбер сизелә. Син дә бит инде э, чын мишәр татар дип әйтеп булмый, син Казанда туган кеше. Э, рәхмәт.
Монда идентичностьны алырга булаглар гына монда. Кыйын сөйләгәндә Минем дә искә төште әле кыш исемдә юк иде. Хәсән Туфан белән беренче мәртәбә якыннан ничек күрешкән. Мине инде Рәдиф Гаташ бик яшьли үзе белән ияртеп йөри башлады. Без аның белән беренче курста ук якынаеп киттем мин аның белән. Син Рәдиф беренче курста вакытта.
Мин беренче курста инде, әлбәттә.
Чөнки Рәдиф Гаташ турында мин мәкалә язган идем. Шул мәкалә чыкты Казан атларында. Без шулай якынаеп киттек. Шуннан соң мине Даими рәвештә Акыш күленә ияртеп бара башлады. Ул вакытта Акыш күлен сез беләсез инде, бик яхшы. Анда кемнәр яшәгәнен беләсез. Менә минем күз алдымда ул хәзер дә. Нәрсә сөйләгәннәрен бик хәтерләп бетермим. Хәсән Туфан утыра, Сибгат Хәким утыра. Анда бер ауган имән Агач бар иде. Җиргә авып яткан. Шул агачка утырып, әйме. Сиват Хәким, Мөдәррис Әгъләм, Мансур Вәлиев бар иде анда. Гомәр Бәширов шунда утырып сөйләштеләр. Мин әлбәттә сүзгә кысылмыйм, мин читтән тыңлап торучы гына. Әйе. Ну, былай Рәиф абый таныштырды инде, менә шушындый җегет, былай өметле күренә, фәлән, фәлән дип. Менә иң беренче очрашу шушы булган минем былай Исмәт. Танышу, танышу. Танышу, әйе. Ә, акыш күре, бу инде соңрак, э, мин шулай ук э, студент вакытта Рәдип Гаташ чакырды безне аның теге э, коймасында, шул бакча койма белән әйләндерелгән булган инде ул, димәк. Ишеге салынган иде.

Менә шунда шулай бакчасына катнашып алып кергән иде. Сез бәлки ишек кисеп калгансыздыр. Ә мин мин үзем генә анда хәтерлим. Ул беседкада утыра иде. Аның беседкасы үзе ясаган беседка инде ул теге ни җиңелчәрәк кенә стәл түбә түбәсе ни такта белән генә инде шунда иштеп-иштеп генә ителгән. Дүрт нигә таякка куелган инде. Һәм ике якта ике урында инде шулай ук теге түмгәккә таяк не такта гына җәелгән. Менә шунда Хәсән Туфан бик үзенчәлекле сәер кеше иде. Ул ниндидер менә бакчасында гладиолуслар анда, нинди затлы чәчәкләр үстерми, менә кыр урманнан алып кайтып, аның теге үзе исемнәрен кушкан торна күз анда, ниндидер тагын ни, кыйгач каш дигән кебек, менә шундый кыр чәчәкләре Урман чәчәкләре үстерә иде ул махсус. Менә шуларга карап, нәрсәдер бик сокланып сөйләгәнен хәтерлим мин. Анда ниндер бер әдәбият турында сүз булмады, дөнья э, хәлләре турында да. Менә үз дөньясында яши сыман ул вакытта минем күз алдында калган. Үзенә, үзенең дөньясы һәм э, кем беләндер сөйләшсә дә, ул шул дөньядан чыгып китми иде. Э, Ләбиб абый, сезнең беренче тапкыр танышуыгыз ничегрәк? Ни генә сөйләрем дигәйем, икесен дә сөйлим багай әле хәзер. Ә шулай килеп чыга, ул эзлеклелек буенча. Аны, ничек дип әйтим инде, без бит инде университетка килдек 79 нчы ел, 1979 ел. 3 ел. Хәсән Туфанның инде 80-гә җитеп килгән вакыты, 79 яшь төгәл декабрь аенда дигән кебек инде. Һәм авырган вакытлары менә шул бер көнне ул булып чыкты инде 9 декабрь көнне 79 елның. Ркейл әйтә, э, Хәсән Туфан, Хәсән абый ди, э, бик каты авыр икән. Әйдә Хәсән ага дими. Э, Хәсән ага дигән инде, Хәсән ага, Хәсән ага авыр икән, больница ниде ята? Шихов базар янындагы обком хастаханәсе дип йөртәләр иде элек өлкә комитет хастаханәсендә шунда барып килик әле диде дә инде без шул аның кул астына туры килгән шул зөфәр мөхәммәтшин бүген безнең танылган галим һәм мин менә шул өчәү киттек анда анда килгәч безне кертмәделәр әлбәттә без инде ркл белгән кеше буларак э, кереп китте үзе генә инде бер генә кеше кертергә ярый дигәч ркл менеп китте Эндәр Кәел күпмедер вакыттан соң төште. Күрештем, ниттем, сезгә сәлам әйтте, төшәлми дип кенә әйтеп өлгермәде. Шул вакытта мин шулай көндәлеккә язып куйганмын. Артыннан дөрес, дөрес. Төшеп килә, Хәсән Туфан төшеп килә. Әркәл үзе күрми әле, шулай дип әйтеп кенә өлгергән. Анда Хәсән абый инде төшеп безне күрергә, егетләрне күрергә дип төшкән булган. Мин ул әйткән булган Әркәй. Минем белән егетләр дә килде әле дип, сезнең хәлне белергә дип. Менә шунда төшеп Без аның белән, әле ул безнең хәлне белешеп торды, сөйләшү аста инде, сөйләшеп. Мин аны сурәтләгәнмен инде, ап-ак чәчле, таяк белән төшүләрен сурәтләгәнмен инде. Һәм бер сүз әйтте ул безгә кайтып китәр, алды, китәр алдыннан. Кайтыр юлны беләсегезме соң, диде. Менә мин шуннан мәгънә күреп аны яздым. Бу үткәннәрегезне беләсезме дигән, менә әйтергә теләгән кебек тоелды дип инде. Кайтыр юлны беләсегезме? Югыйсә бит инде кайтыр юлны ничек белмисең? Яңа гына авылдан килгән балалар. Әйе, шундыйрак, беләбез, беләбез дип, Менә ул беренче минем инде якыннан күрү. Аңырчы бәлки ноябрьләрдә, октябрьләрдә бәлки без теге язучылар белән еш аралашабыз бит. Секцияләрдә, язучыларның иҗат секцияләрендә, шагыйрьләр секцияләрендә дә булабыз. Анда да бәлки без теге якын килеп күрешәлмәгәнбездер инде, чөнки әле без ул хәтле ркаил бәлки күрешеп сөйләшеп торгандыр. Ләкин мин анда күргәнмендер, ул минем исемдә калмаган. Менә исемдә калган беренчесе шушы. Булды. Аннан соң менә икенчесе. Ансы шулай бер ел да үтмәде, менә ансы аның безнең өчебезгә дә кагыла шулай ук. Ул менә миннән язып та куйган шулай ук. Ул 80-нче елның, 1980-нче елның 18-нче октябры булган. Шулай ук Аркай. Бер ел үткәч. Әй, бер ел ул булып чыга инде, бер ел. Әйдә, дәрестән соң барып килик әле фатирына без аның, ди. Хәсән аганың ди. Ул бик әйбәт әйбер булган, соңыннан бит инде аңладык без аның чынлап та ул бит инде аның вафатына инде ул бик күп калмаган булган аңа 7 7-8 айлар гына, 8 айлар чамасы калган булган аның вафатына, июньдә үлде 81-нең. Шуңа инде без Аркаил э, Газинур менә без китеп бардык. Мин аны инде сезнең хәзер хәтерегезгә төшерүче генә кайберләрен әйтеп алырмын мин аны, әйме, менә монда ул минем көндәлеккә язып та куелган булган. Аны э, ни Хәтта менә теге... Шул вакытта ук язып куйган ул, менә ничек әйбәт. Хәзер искә төшерергә дә. 53-нче э, фатирда торган ул менә Вишневский урамында ул вакытта 49-нчы э, э, А йорты дип аталган ул менә шушындый йорт бар, аңа заманында истәлек тактасы да теге башына шулай баш өлешенә куйган иде хәтерлә. Сакланмады бугай ул такта такта. Юкка чыкты, аның әмма бик зур Фотосы бар аның безнең. Бик әйбәт фото бар анда, Сибгат абыйлар да бар анда, өлкәннәр. Шул ташны ачу, истәлек тактасы ачу. Истәлек тактасы куйганнан соң. Менә безнең анда кыңгырау төймәсенә баскач, 57 нче фатир булган аның номеры инде, 7 нче, 7 нче фатирда торганнар. Безне Мөнҗи апа ачып керткән анда. Һәм инде ул без кергәндә дигәнме, менә без кергәндә Хәсән ага түр бүлмәдә кечкенә блокнотлар караштырып утыра иде. Безне күрүгә җылмаеп ибәрде, күрештек, Хәсән ага, утырышыгыз, егетләр, дип, безгә урын тәкъдим итте дә, чал чәчләрен уң кулы белән артка таба сыпыра төшереп, уң кулы белән болай итеп куйган, язып куйганмын. Шигырьләрегезне дә алып килгәнсездер инде, шәт, диде. Әйдәгез, Мөнҗи апагыз чәй өлгерткән арада шуларны тыңлыйк әле. Арада өлкәнебез дигәнмен инде Газинурны. Газинур булганлыктан, ул бишенче курс студенты Газинур. Шигырьне укуның, шигырь укуныңа тапшырабыз, дибез. Дустыбыз шундук дәртләнеп, дәртләнеп, Йорт, йорт казлары дигән шигырен укый башлады, дигәнмен. Хәтта шигырьләреннән. Әйдә, әйдә, нинди шигырь булды икән? Менә. Кыр казлары, кыр казлары оча, кай илләргә икән юллары, Болыт күлгә кунаргамы теләп, күтәрелгән алар югары. Ә җир эшләп, тау ягына табан, йорт казлары бара тезелеп, дип Михаил теге өзек-өзек кенә ниләр истә калганча язганмын инде. Хәтәр Хәс- кизен. Әй, Хәсән ага бирелеп тыңлый, ди, Газинур исә укуын дәвам итә, дигәнмен. Кыйгак-кыйгак, кыр казлары оча, кай илләргә икән юллары? Бездән чирканыпмы, әллә шулай күтәрелгән алар югары? Газинур шигырен тәмамлауга Хәсән ага, Әйбәт шигырь, диде. Соңгы ике юлы аеруча ошады, тик Чирканып сүзе монда урынлы түгел кебек. Аннары йорт казлары да бар бит әле, бәлки, сискәнеп дияргәдер дигәсең. Һәм шулай булды ул. Шулай чыкты. Әйе, сискәнеп Шулай чыкты.
киттек. Әйе, рәхмәт. Бу эле чыкмаган шигырь иде бу. Юк, юк инде ул Кайнар Табадан гына. вакытта чыкмаган. Чирканов чыннан да бик теге нәрсәдер күңелгә авырак, сискәнеп әйбәт. Сискәнеп? Әйе, чирканып. Ул сискәнеп. Әйе, әйе.
Бу сүрчәткән булган. Әлбәттә, әлбәттә. Аннан соң
менә Газинур, Газинур ди аксакалның сүзләре белән килешкәнен белдереп, башын кагып алды да Шингач рух шигырен укырга кереште. Бу җирләрнең алтын белән исәпләнгән бәясе дала буйлап икәү бара, атсыз, уксыз, җәясез менә укыш.
Менә кызык, Хәсән Туфан бик теге Хәсән Туфанга шигырьне алай бик теге Итеп, әтәчләрен укымадым инде мин. Бик ди авыз. Монда шунысы да бар, Газинур Гафит. Газинур бигрәк тә студент чакларында ул вакытта бит инде татар халкының ниндидер язмышы, авыр язмышы, телнең аяныч хәле, аяныч хәле турында турыдан-туры язып булмый иде. Газинур ул гел менә шушы индейцлар, чингачгук, Ирландия революционерлары турында язды ул теге. Татарны уйлап. Ну, Хәзәтованың бик тиз сизеп алган. Әлбәттә, нәрсә турында сүз барган? Ленин кебек инде бу.
Чичканку, Чинкачку дибез. Илдарны күз алдына китерәбез инде шаярак. Безнең заманда тел яшәү бит инде. Анда изоп теле генә диләр иде, музыда иде. Без инде җенләнеп бешкән Чиңгашук белән. Ул кино, ул кино бит инде хит киносы белән индеецлар турында кино. теге безнең иң э, кем уйныйды әле теге югославия актеры гой кибитич менә фамилия да иске ә һәм алар ну бит инде мәхәббәт белән төшерелгән алар як ни без бит инде алар яклы киноны сатып алган илдә алар яклы әйтик э, сингачуклар атсиолалар алар э, үзләренең илләрен саклаучылар э, колонизаторлардан әйе хәзергечә әйтсәк агрессорлардан әймәт Әйе, шуңа күрә менә шул стунчак, менә шул изоп теле белән нәрсә әйтергә теләгәнмен. Әгәр дә изоп теле дип аны битен чаңлый иде инде иң кызыгы шунда. Нәрсә турында сүз Ни, әгәр дә рөхсәт булса, сездән Хәсән Туфанның үзе алдында укыган шушы шигырьне Әйе, әйе, озын түгел ул.
Озын түгел, сезнең алда да укырга. Һәм хәзер дә актуаль. Җирәт итәм. Бу җирләрнең алтын белән исәпләнгән бәясе. Дала буйлап килә берәү, отсыз, уксыз, җәясез. Кылганнар кыштырдавы да сагайтып куя аны, ерак түгел ишетелә бүреләр улаганы. Яргаланган иреннәре дога пшылтый сыман, Чү, әнә бөркет калыкты кыялар арасыннан. Шул каракош урлады ич ыруның соңгы кызын, Бер үзе калды, ә алда, юллар, маяксыз, озын. Тарих күмелгән зират бу. Изге җир юк бәясе. Дала буйлап килә берәү. Атсыз, уксыз, җәясез. Монда инде халыкларның хәл-халәте шактый әйтелгән кебек тоела иде миңа вакытта. Аңласагыз, аңладыгыз дисең. Дәвам итәбез.
Яргаланган иреннәре дога пышылдый сыман, дип менә ул юлларыңа язып куйган булган мин менә мин синең. Шуннан соң өченчеме, әллә дүртенчеме шигырен тәмам иткәндә, ди, Газинурның маңгаена тир бәреп чыккан иде, ди. Тир бәреп чыккан иде, дип язып куйган, менә аны игътибар иткәнмен булган инде. Шуннан соң, ди, Ркаил тотынды шигырь укырга, ди. Ул Көтүче дигән шигырен укыды, беренче, ди, Көтүче дигән. Аннан соң Шагыйрьләрнең каберләрен эзлимгә күчте, дигәнмен. Кичерегез, борчып йөрсәм әгәр, Шагыйрьләрнең каберләрен эзлим. Мин тукталдым әле бүге зиратка, Нәни генә учак тергездем мин, дип башлана бу гаилә, ди, шушындый рәт. Хәсән ага Ркаилнең укуын сокланып тыңлап утыра, дигәнмен. Күренеп тора, яшь каләмдәшенең шигырьләре ошый иде аңа. Ркаил исә шигырьне кавычка эченә куйганмын, җиренә җиткереп, дигәнмен инде. Көчле тавыш белән укуын дәвам итә. Шагыйрьләрнең каберләрен эзлим, Кол Галиләр кайда ята монда, Рнасы килә каберенә, Кай тирәдә икән Мөхәммәдьяр, дип болай өзек-өзекләрен китергәнмен инде, исемдә калганча инде. Шигырь тулысынча исем хәтердә калдыра алмамын инде. Уйланасы уйлар бик күп әле, киләчәккә карап, зират аша дип. тәмамланган икәнен теркәп куйганмын. Нигә кайткан булып чыга инде? Нәнә онытмагыз. Үткәннәргә. Үткәннәргә. Кайта беләсезме?
Менә менә үткәннәргә кайткан булып чыга инде. Үткәннәр. Монда киләчәккә карап торасыз. Шунда, шунда хәзер үземә кагылган. Шигырь уку чираты ниһаять миңа килеп җитте булып чыга инде. Бил каешына кыстырылган блокнотым. Нишләптер мин аны каешка кыстырганмындыр аны. Алып килгәнбез инде, әзерләнеп киленгән инде бу. Килешәдә дә түгел. Бар кыюлыгымны җыеп, Тукайны сагынганда дигән шигырь укыганмын мин монда. Ул анда шундый сүзләр булган, менә җуллар. Казанымның бүген аягүрә баскан көне. Ул шундый теге Маяковскийчарак, Такташчарак тезелеп төшкән ниләр юк, берәр-берәр. Баскыч, баскыч. Әй, баскычлы. Күрәнәт, танго бии, болытлар дип җибәргән менә. Чыңлап куйды шулчак көннең зынҗырлары дип тә әле ниндидер ишарәләр дә ясаган үзенчә. Синең модерн ис бу.
Әйе, гадәти булмаган шигъри алим белән алым белән язылган бу әсәргә дигәнмен, Хәсән аганың бәясе мондый булды. Әйбәт. Тукайны Казан белән шулай бәйләп күрсәтә белүе әйбәт, дип куйган инде. Соңыннан сөйләшкән вакытта Газинур бу шигырьне ошатуын әйтте, Ркаил исә, Шигырь төзелеше катлаулы, Фәйзуллинчарак, диде. Шуннан соң менә бу болай ул төшне калдырабыз инде. Мин анда тагын бер ике шигырь укыганмын, ләкин менә өчесе дә, менә бүл мин өч өчесе дә тагын ике шигырь укыганмын, Дөнья шулай яратты дигән һәм Елама син кызый дигән бер шигырь укыганмын. Ләкин ул шигырьләр бөтенесе дә мин аны ничектер югалттым югаласың. Үзем ертып ташлаганмындыр да, миңа ошамаган күрәсең. Бу нәрсә дигән су? Менә бит без Шагыйрьләр, гадәттә шагыйрьләр дип әйтик, китап чыгаргач без күрәбез хаталарыбызны. Китап чыгару. Менә ул Хәсән Туфан янына килү, ул шигырь уку, китап чыгару кебек булган миңа калса, үземә. Китап чыгару. Менә хатамны күрергә үземне. Миңа китап чыгармаган, ләкин аның тыңлагач, бу шигырьне мин уңды аңлаган, мин аңа бик славый әйберләр, йомшак әйберләр укыганымны һәм мин аларны үземә үзем Пенҗәп тә ваткан мени. Юк, йомшакмы, юкмы икәнен хәзер әйтеп булмый инде, чирләр югалгач. Ләкин бер әйберне әйтәсем килә, Хәсән Туфан бик таләпчән иде ул. Ул менә хәтта кырыс кырыс дәрәҗәсендә. Әйе, ул хәтта аяусыз. Аяусыз дәрәҗәсендә.
Әйе, әйе, әйе. Ә ул безнең менә әйбәт дип әйткән икән, минемчә, димәк, безнең шигырьләр аңа ошаган, синеке дә шулай ук. Чөнки ул турыдан-туры әйтә иде. А, бер дә йомшартмый идеме? Юк. Җирмә әлем дип тәтәгән бит. Менә мин хәтерлим, э, шулай ук шигърият э, шигърият секциясе булган инде ул. Э, секция дип әйтәләр иде, хәзер остаханә дибез инде. Мәрхүм Себер э, татары Булат Сөләймановның э, шигырьләрен тикшерәбез инде. Тикшерәбез димән, без яшьләр әле анда бик сүзгә кушылып та китәмибез. Монда мактадылар инде география дип, Себердән бит инде Төмән, Вагай районы. Аннан соң Косыклар дигән шигырь бар иде, анда халык килде. Ә Косык ул Эрбит чикләвеге, Эрбит кедр, кедр чикләвеге. Хәсән Туганмага килмәде, ул әлбәттә Себер татар Себердә йөргән кеше бит ул нигә революция кадәр үк. Анда. Ләкин ул әйтте, шигырьләр зәгыйфь, мин каршы Булат Сәйманны язучылар сәсәр язучылар союзына кабул итүгә дип. Ләкин э, өлкән, бик абруйлы аксакал булса да, э, яшьрәкләр инде Булат Сөләйманны э, нигә Союзга тәкъдим иттеләр күпчелек тавыш белән. Менә ошылай турдан тура әйтә торган ни бар иде. Аннан соң менә без шул, шул вакытта булмады микән? Мин анда беренче тапкыр булганым бар. Савис апаны да алдылар ул, ул көнне. Икесен алдылар алар. Менә ул Савис апага уңайрак фикердә иде ахрысы. Ә ул менә шул очрашкан вакытта да телгә алды. Менә ни Зәгыйфь язучылар бар, аларны күтәрәләр ясалма рәвештә дип. Ул менә аны турында истәлекләр бар, Наҗар Нәҗминең истәлекләре Хәсән Туфан турында. Ул да шушы ягына аның игътибар итә. Менә әгәр дә аның шигырьләре ошамый икән, ул шагыйрьне якын ул әле шагыйрьне якын җибәрми. Әле бит ул менә аның тагын бер сыйфаты бар. Хәсән Туфан бит инде ул менә шушы баскычлап Язат, язган яшь чагында. Аның шигырьләре гомумән ул вакыт өчен бөтенләй новаторлык. Форманы, формаларны бозып инде. Ләкин, ләкин ул соңыннан алардан менә баш тартып, һәм гомумән ирекле шигырь язган кешене яратмый иде. Ирекле шигырь язуны яратмый. Менә традицион булган тиештеге, гасырлар дәвамында килгән аның үлчәве, вәзене, кафиясе. Шуңа күрә ул синең инде теге баскычлап булса да ул традицион булган бит, менә синең укуыңа караганда. Шуңа күрә ул сиңа алай бернинди теге кырын сүз әйтмәгән. Ул безне теге яшьләр, о, кыз нидән түгел, теге хәтеребезне саклаудан түгел, аңа чыннан да күпмедер күләмдә Ну, шулай дип ышанасы килә. Ышанасы килә. Э, ала ни безнең язган шушы опуслар дип әйтим, тәҗрибәләр аңа э, ошаган булган инде. Ату, ә хәзерге шигърият турында нәрсә дип әйтер иде ул? Теге бу уйлап карасаң, ну, хәзер бит бит форманы бозу э, гадәти бер дә һәм Йо, ирекле шигырьләрне бит инде яздылар, э, менә шушы Фәйзуллиннар, Харислар, Рөстәм Галимнар, Роберт Әхмәҗан. Ләкин алар Бераздан, гомер уртасына җиткәч, яңадан традицион шигырьгә кайтып төштеләр. Хәсән Туфанның үзе кебек үк. Ул теге ирекле шигырьләрне без дә яшь чагында Газинур яздык бит инде. Син синең күбрәк тә минем минем минем әзрәк. Ләбиб алай бик мавыгады бугай ул бирле бурлар белән. Шуңа күрә, ә хәзер бит тип безнең менә магистраль юл дияргә ярата инде Фиргаль Фәйзуллин. Тип ни поэзия безнең э, менә бик талантлы яшьләребезгә традицион өслүбтә язалар. Андый теге ирекле э, Аны бездә соң язучы булмады бугай инде.
Юк, барында менә яшьләр, яшьләр. Хәзерге яшь кызлар аларның бит әйтеп булмый нинди формада язалар аларында бит традицион дип әйтеп булмый бит инде. Анда Хатыйп абый да теге аңламыйм дип әйткән иде түгелме ул? Әйе, без аны икәү караган, икәү тыңладык нидә Тукай клубында яшьләрнең, яшь шагыйрәләрнең кичәсе булды инде, бер-ике җегет тә бар иде. Аларны аңлап булмый, алар белмим мин, ул бит инде шигырь аңлашылырга тиеш.
кайбер ни метафораларны күбрәк Мета метафора дип аталган. Мета метафора. Бездә шул вакытта Хәсән Туфанга шулай тыелганбыз бит инде. Менә ул нәрсә ди? Мин сорап бирәм үзем. Ә, син әле укып бетермәдең.
Әйдә күңел кызык бит. Шуның белән барасыз. Сез комментарий биреп барасыз. Бу документ бит бу. Әйе. Янә истәлек дәфтәренә игътибарны юнәлтәм ди, һәм көндәлеккә китерәм икән. Сүз әдәбият тирәсенә күчте. Мин оялып дигәндәй шагыйрьгә беренче соравымны бирдем, ди. Хәсән ага, ничек уйлыйсыз, РКЛ белән Газинурның шигырьләре бер-берсеннән кой ягы белән аерыла дигәнмени инде мин? Бер катлы сорау биргән. Бу көндән соңрак язмадыңмы соң син? Юк, юк.
Шуннан Туфан ага игътибар белән тыңлап торды-торды, аларның шигырьләре үзләре үк әйтеп тора инде, диде, дип менә шулай дип куйганмын. Шуннан соң хәзер бер ни бар анда, факт. Кызыклыдыр ди, тел Газинур белән исенә төште. Шуннан без дә бүленеп торабыз, Мәнҗү апа чәй чыгара, лимоннар кисеп куя тегендә. Шул лимоннар чәй эчкән вакытта без сөйләшеп утырабыз инде, ләкин анда бер әйбер деталь булды. Анда өстәл өстендә әстерхан читләвеге торадыр иде. Шушы әстерхан читләвекләрен безгә әйтә инде ул. Сез дә авыз итегез, диде ул. Менә егетләр авыз итегез дигән менә әйткән инде. Һәм шушыны читләү без без баш тарттык читләвектән инде чәй эчендә Әнә, утырабыз. а- а- Сез менә менә Ачасы шушы- бар бит әле. Әйе, читләвекне менә игътибар иткән. Аны Ватасы бар. Газинур да әйтте. Әйе, без шуны ватасын уйлап. Ә ул аны шунда безгә күрсәтте мастер-класс. Моны анда иттереп ике бармагын күтәрә, читләвек дастарханы монанда куя һәм моны итеп шарт итеп суга. Читләп ватыла. Бу 80 яшьтә ул. Икегә аерыла, икегә. Э, икегә аерыла. Менә ул шулай уланың күрәсен тегендә шулай йөрәген бармак катыга әйләнгән инде, теге шулай итеп куя, шарт вата. Анда сәхәт Куя, Теге, әйе, Шамаган шулай торасы. булмагандыр инде анысы, Әйе, моны- сөргендә, әйе, төрмәдә. Әйе, анда анда бер булмаган инде ачып нитеп торырга. Шуңа күрә аның Аның анасын тагын бер деталь син яздың микән? Аның мондый чынаяклардан түгел, моның менә бәләкәй генә нидән эчә иде ул. Э, чынаяктан менә бәләкәй генә тик урта азия кебегрәк инде или тик кәхвәнекен анда мондый а бу кәхвәнекен инде ул кечкенә генә менә ни иде аның махсус ул әзә ашый торган менә шул чиктә үк аңа менә җиткән инде ул кечкенә ни булгандыр аның теге рационы һәм чәй теге бәләкәй нидә Чынайта. Писантран турында мин поэма бар. Мин ул нини керттем бит, и проза белән менә бу э, чикләвекне былай иттереп вату. Шунда язып куйганмын. Э, кан басымыннан диде ул. Бик файдалы диде Әстерхан Чулаев. Әйтәм, ә шагыйрьләрнең кан басымы югары була. Хәтер эчендә.
Менә мин аның теге безнең шигырьләрнең һәм миңа да бик каты бәрелмәвенең сәбәбен дип уйлыйм инде мин аның. Ана мин аны әйткәнмен анда, бәлки ошамагандыр да ул шигырь дип язганмын мин аны анда. Аның безнең итүе, без аннан соң бит инде үзләрен хәтерләткәндер дип тә уйлыйм. Чөнки Такташ, Гадел Кутуй, Хәсән абый үзе өчесе бергә дуслар ниләр булып аралашып яшәгәннәр бит инде. Һәм Ркаил шул турыда башлый да менә монда сорау бирә. Сез Такташ турында ничек сөйләр идегез теге, хәтерлисезме дип. Ничегрәк хәтерлисез дигәч, менә шунда ул Хәсән ага сөйли башлый менә монда. Мин язып куйганмын инде анда. Ул бит инде әйтә ул, мин кызыктым, ди, Хәсән, Хәсән, ни, юк, очрашырга теләдем, ди, Такташ белән, ди. Аңа мөмкинлек булмый, Лыстовда була ул, Лыстовда. Егерме дүртенче елны гына Казанга килә ул, әйе. Аңа чын Такташ шаулый, минем, ди, бөтен теләгем, ди, Такташны күреп, аның белән менә якынлыктан күрү. Аларны Кутуй таныштыра бугай, түгелме?
Белмим, менә шул егерме дүртенче елны менә җәендә таныштым, ди. Ә килә ул җәендә, егерме дүрттә, Хәсән Туфан. Менә шунда мин уртасында таныштым, дигән инде ул. Без беренче көнне үк дуслашып киттек, дигән ул. Менә шунда әйтә ул. Казанда Болгар номерында торганда берара миңа Газел Хутый белән бер бүлмәдә яшәргә туры килде, дип сөйләгән ул. Бермәле Газел Такташ бәй икебезгә әйтте, ди, әйдәгез, өчебез дә бер үк вакытта өйләнәбез, дип. Әйе, Газел Хутый ул менә бик теге мәхәббәтле, ни, чибәр кеше булган инде. Хәсән Туфанның, үзең күргәнчә бит әле башта шигырьләре белән танышасың инде, әлбәттә. Теге шигырь белән инде ныклап җенләнә башлагач, әйме, Хәсән Туфанның инде ишетеп беләм, андый зур шагыйрь. Ләкин китаплары юк. Китаплары юк. Ничек тә шул Күкмарага баргачмы, Күкмара кибетендә, үзебезнең район үзәгендә кеп яшел тышлы Хәсән Туфанның ике томлык китабын алдым мин. Әйме. Һәм э, шундагы шигырьләргә ияреп яза башладым. Анда аның бик гаҗәеп матур формада яза иде ул беләсез беренче стафаның беренче һәм бишенче юлы шулкадәр моңлы ул шулкадәр теге хәсән туфанның үз тавышы килеп тора кебек ул шигырьләрдән әйме ул есенинда бар иде ул андый форма шигырьләргә шулкадәр гашыйк булдым мин менә шушы ни форма яңа бит инде өр яңа минем өчен гомумән мин беренче мәртәбә күрәм мондый форманы Гаҗәеп дәрәҗәдә кызыклы форум бул. Һәм мин тотындым калыпларга шушы мин байтак калыпладым яны, байтак яздым менә шуны шуны ияреп. Ләкин кирпек алмадым, э, ташладым яны. Ул бит беренче строфа һәм э, икенче строфа икенче юл белән башлана, э, беренче строфаның. Менә. Ә, монда.
Менә
Миңа бит Аллага шөкер, менә заманында э, нәшрият ташләгәндә Хәсән Туфанның китабын да эшләп редактор булып редактор түгел инде.
Төзүче. Төзүче.
Хәсән Туфанга кул китеп булмый бит. Сандугач саевы тагын. Ни була саевамаса, ансыз да моңсуласа, бу соңгы таңы аның. Сандугач саевы тагын. Ни була саевамаса, Яңгырата әрәмәне, Яп сана тәрәзәне, Үзәкне өзә ласа, Ни була, сайрамаса. Ансыз да моңсу аңа, Бер аның җуела аңы, Яңадан кайта тагы, Сандугач туктасана, Болай да моңсу аңа. Бу соңгы таңы аның. Нурлана бәйрәм кебек, Күралмас бугай егет, Әнкәсен, туган ягын, Бу соңгы таңы аның. Сандугач сайрый тагын. Кил, әни, элекке күк, Йокысыз күземне үп. Аралап килеп җаным. Сандугач сайрый тагын. Менә бу шигырь инде без аны ул вакытта аңламыйбыз бит инде, белмибез. Дөресен әйткәндә, без Хәсән, Хәсән Туфанны бит шактый соңлап белдек, аның тәрҗемә хәлләрен. Э, утырганын белә идек инде. Ә бу бит э, э, Хәсән Туфанга үлем карары чыгарылганнан соң язылган шигырь инде бу. Менә шул шигырь бу, әйби. Ул бит әйе үлем карары чыгарылган. 40 көнме, бер ай тирәсе ул үлемгә хөкем ителгәннәр камерасында ята. Үлем китеп, менә хәзер алып чыгып китергә китеп атырган микәннәр. Тоже кызык әйбер бит инде, менә Достоевскийның как раз таки тоже шундый ситуациягә эләгә бит инде ул. Хәм шуннан сон анын теге шундый теге кара периоды башлана инде иҗатында барыбер теге ниндидер ни. Ә моның якты. А моның я- наоборот якты якты.
чоры. Якты, әйе. Ну, үлем камерасында Му- Муса Җәлил январьдан августка кадәр э, үлемгә ж- хөкем ителгән, ну, смертниклар камерасында яталар бит алар, Ж- Җәлил һәм башкалар. Безнең татар поэзиясендә э, андый теге шаккатырлык хәлләр, э, г- биографияләр күп инде ул. Менә аннан соң тагын бер әйберне әйтәсем килә. Хәсән Туфан белән очрашучылар, аны күпмедер белгән кешеләр аның менә истәлекләр язганда аның менә самими наивлыгына игътибар итә. Наив шагыйрь итебрәк сурәтләгән истәлекләр шактый. Ләкин мин моның белән килешмәс идем. Ул наив булып тыела иде, әлбәттә. Минемчә, ул аңа бер битлек кенә булгандыр. Ул дөньяның кай... Чөнки аннан соң бит инде менә теге Мә партия мине дип язган ниләре теге аны тик килеп тә сөйләр иде. Мә партия мине дигән дә партияне алып киткән диге Себер Стермәгә или Себергә. Яисә аның теге э, партиясез большевик мин фәлән дигән, анда теге аннан соң э, дөнья хәлләренә теге Фидель Кастрларын да кемнәргә багышлап язган теге кызыл шигырьләре дә бар аның. Э, ни
Җил әйләнә барыбер инквизитор, коммунизм ягына әйләнә дигән диләрдә бар. Уйгырларны буа маолар дип яза. Ул вакытны маолар белән бит инде Мао Цзэдун аларны дошманлашкан вакыт. Ләкин монда бит ул синең кебек шул индийцлар, ирландия революционерлары турында язган кебек яза. Уйгырларны буа маолар. Димәк, э, аз санлы халыкларны буа. Шуннан соң э, аның бит яшәгән дук менә теге башлана башлады да мәле ул э, Урал эскизларында мисең теге э, февраль революция ораторны э, сурәтли. Ну, яшәсен фәлән дип кыша, яшәсен коммунизм, яшәсен анда бөтен дөнья революциясе. Бу яза яшәсен дә һаман яшәсен. Ә үзебез кайчан яшәрбез? Менә шундый аның ул вакытта ук э, теге нидә ант дигән поэмасы бит аның төп ни э, хөкем иткәндә төп э, гаепләү ни була. Дәлил ни өчен теге тикшерүчеләр өчен. Анда да бит ул теге э, Исеекле Киров, син Римда тусаң да сине барыбер үтерерләр иде, азатлык җырчы, нин фәлән тегән дип, ул менә шундый ниләр бирә ди, ишарәләр. Яшьлегеннән дә килгәч бит, 17 яшендә бит инде милли мәҗлеснең сәркәтибе була. Ул тоже нинди кыюлык кирәк бит инде ул ну, авторитеты. Юк, ул аны кыюлык кирәкми, ул ну, милләт милләт бер-бер булган, ул теге аның әлбәттә ул вакытның шигырьләре язган бит, ул Галимҗан Юрахинның шәкерте. Бабич белән бергә укыйлар. Бабич аңа бик нык, э, Шәйхзадә Бабич аңа бик нык э, йогынты ясый. Менә шушы Галия Галиядә, мәдрә- әйе. Уфаны, Уфаның Галия мәдрәсәсендә укыганда. Галия мәдрәсәсен Зыя Камали дигән бик э, белемле, дин белгече, оештыручы, Мисырда укып кайткан була заманында, шулай ук Сталин репрессияләр корбаны. Аннан соң аның шигыре дә бар аңа багышланган, теге әрнеп язган менә юга, нинең теге һәлак булуына Зыя Камалины атып үтерүләренә большевикларны. Ул әлбәттә барысын да аңлаган, ләкин инде кайткач ничектер яраклашырга да мәҗбүр була менә бу режимга. Бу ди яраклашу формасы булган инде үзенә күрә теге инде золымлар күргән кешенең. Әле бит ул нидән Себердән кайткач гомумән бөтенләй яраклашырга тиештер инде ул бәлки ул вакытта. Ул бит Искәндәр Рушан дигән ни белән Псевдоним белән нидә социалист Татарстанда менә Хәсән Туган икән белгәннәр инде шуңа күрә мен туган телнең югалуы, халкыбызның э, ние кимсетелүе турында шигырьләр циклы яза. Аның ул шигырьләре Татар радиосын радиосы бәләкәй дип Шуба, Әй, ансы да бар, анасын. Аның өчен аның шактый тукыйлар бар инде. Анасын Фейз бастырып чыгарды юкаган. Гүзәл гам дип аталган. Гүзәл гам дип аталган.
Анданың гел теге ни шигырьләре менә. Без кайчан да чык, чыкмаган шигырьләре. Һәм и бит бит һәм битенесен аңлаган бит ул. Әйе. Менә шу милләтнең язмышы, анда ул теге батуларны да телгә ала теге ни Фәлән э, ничә гасыр даннар турында. Совет вакытында бит алай язучы юк иде ул вакытта. Юк, ул ничектер 90-нчы елларны киткән кебек булып, нема иҗатында 90-нчы елларын тәйбәт. Лаңар шөк язган бик шул. Менә шуннан соң белмичә дим инде, белмичә. Аннан соң Сива Тәкингә итә. Ул вакытны Татарстан Ның башлыгы ул вакытта әйтелә иде Татарстан коммунистлар партиясенең Татарстан өлкә комитеты беренче секретарь Фикрәт Табиев Сива Тәкингә әйтә Хәсән Туфанга җиткер, без аны кайткан җиренә яңадан да җибәрергә мөмкин, ди, мондый шигырьләр язса. Әйе. Аңлаганнар.
Ә, әйе. Шуннан э, Хәсән Туфан э, кайтып киңәш бирә инде ул э, итәк җиңне Хәсән ага дип итәк җиңне җыюра кире. Менә шулай яшәде Сибадагы мытнар. Хәтта менә монда телгә алды инде Эркаил Уфадагы Галия мәдрәсәсе турында. Менә шул чаклардагы мәдрәсәдә укыган чакларын искә төшергән ул. Ул әйтә, Уфада инде. Әйе, Сәйфи Кудаш Шәехзадә Бавис белән бергә укыдык, ди мөгаллимебез Галимҗан Ибраһимов иде, ди. Тоже кызык әйбер бит инде, менә Хәсән Туфан ул менә шул Галимҗан Ибраһимовлар, Бабичлар буыны белән сезнең буын күпере ничектер булып җә Теге менә шул Хәсән Туфан аша. Ну, Хәсән Туфан белән Галимҗан Ибраһимовлар турында. Кул алышу без инде ул Галимҗан Ибраһимов, Габдулла Тукайлар белән кул алышу Монда бер генә бер буын аша. Бер буын аша. Ул гаҗәп бер уйлап караганда, менә син Баязит әйттең малдан Хизбулла хәзрәтев, Кусинов, Кусинов, Гульзидин, ә? Гульзидин.
Гөлзизин. Гөлзизин, Гөлзизин. Ул иң башта Гөлзизин була. Чөнки ни өчен Алар менә мәкрүхләр дип аталган. Аларны бабаларын кайчандыр чукындырганнар, ләкин алар формаль рәвештә чукынган саналса да, алар инде чиркәүдә язылырга, чиркәүдә күмелергә һәм христианча чиркәүдә үлемне расларга һәм христианча күмелергә тиеш Булган ни иске керәшеннәр. Аларның әлбәттә теге менә бу чиркәү кенәгәләрендә христианча язылган булган исемнәре дә Ләкин болар христиан динен тотмаган. Алар менә минем поэмада бар ул Хәсән Туман турында Кыйрыклы йолдыз дигән поэма бар. Ни моны Хәсән Туман үзе дә сөйләгән иде. Чөнки мин бит анда менә насыйп булды, менә шундый язмыш. Университетны тәмамлагач, мин, мин шулай ук Сергеендә булдым, Аксубай районында. Казаннан сырып чыгардылар. Һәм мин... Физкультура укытырга мин дә Юк, хәрби...
Автомат сүтәргә. Хәрби әзерлек дәресләре укыттым мин. Автомат сүттердем, автоматтан аттырдым. Тик ажаган сугышларында катнаштыр, нәрсә ди, уеннарында инде. Минем иске татар адәм суы дигән авылга билгеләделәр ни минем мәктәптә декабрь Хәсән туганың күрше генә авыл иде ни Кармәт. Ләкин бала чагында ул шушы иске татар адәм суының мәдрәсәсе була. Бала чагында шунда укып ала ул, бер елмы, ике елмы. Һәм миңа әлбәттә шушы поэманы мин шушында яздым, иске татар адәм суында. Ул менә хәзер кире кайтам, теге поп киләсен белгәч, Каяндыр идән астыннан топ теге иконаларны чыгара торган булганнар. Менә э, алар мөселман дин тоткан, ләкин христиан саналган, мәкрухләр дип атаганнар аларны. Шуңа күрә алар э, аларга исемне яздырганда ата-анасының исеме белән ата-анасының исеме аның бит э, Фәхри дип тә әйтәләр атасын. Таһир мулла да дип биргән. Ул мулла булган пат ни, яшерен, подпольный инде. Ну, э, Таһир мулла дип бирткәннәр. Ә болай Фәхридә дип атаганнар. Тегендә чиркә көнәгәләрендә бөтенләй Федор булырга мөмкин, кем белгән аны. Э, һәм шуңа күрә әнисенең исеме белән фамилия ала торган булганнар ни э, Ә мә- м, нидә теге яшерен м, мәчет ниләрендә аларны шулай э, теге б- руслар тикшереп бәйләнмәсен дип әниләренең исеме белән язган. Гөлзизин, Гөлзизә. Аннан соң ул Хәзрәтов дигән исем фамилияны алган. Ул Гөлзизин теге ха- э, бездә бит инде хатын-кыз исеме белән фамилия э, бигүк теге м- матур булып тыелмаган күрәсең. Хәзрәт, чөнки әтисе менә шушы яшерен мулла була. Таһир мулла дип әйткән. Ә э, Кусинованың революциянең соң ул менә шушы э, ни белән э, милли идарә белән безнең теге менә шушы Исхак Илар, Садри Максуди җитәкчелек иткән. Ул бит китеп бара чит аягына теге ниләрне Исхакыйлар алар китә бит инде Кызылъяр анда Казахстан, Төньяк Казахстандагы, аннан соң Чита якларына. Аларның артыннан китә менә шушы документларны тапшыр нитергә. Милли идарәнең теге милләт мәҗлесләренең ул бит үзе ни булган. Сәркәтип. Стеног нәрсә дип аталар ул теге бик тиз яза торган? стенографист стенографист була ул менә тиз язып бара теге җыелыш э, чыгышларның барысында шуларны алып бара анда ул э, укытып та алалар чита да аны бик яхшы каршы алалар күрәсең документлар тапшырган инде ул армиягә алу мәсьәләсе ул колчак армиясе алырга җыеналар да ул ә казаклар да ниндидер бер э, менә патша вакытында килгән сугышка алмау ни була Шуңа бер казах аңа документын биреп, Кусинов, ул Хсейнов инде безнеңчә әйткән. Шуның документы белән йөри ул, казах булып. Шуннан соң тагын Казанга кайткач, аны язганнар бит инде 30 елларда. Ул кара, аның гомер юлы ачык түгел, аның биографиясе караңгы дип аны нитәләр. Шуннан да әллә нинди маҗаралар булган анда. Ул әле дә ачылып бетмәгән. Кайткач ул ни Хәсән Туфан дигән ни псевдоним Ансы инде Лысьвада, менә Уралга китеп бара ул. Менә революция кадәр дә Уралда эшләгән. Дуфан, Дуфан дип ул. Бер бабасы Дуфан диге дип кушамат булгандыр инде. Әлеге дә баягы теге Крәшин аның чыны э, Михаил булган, ани Дмитрий булган. Я бу нигә халык Дуфан дип йөрткәннәр инде. Я кушамат кебек булгандыр инде ул. Шуңа күрә ул алар турында бик җәелеп сөйләргә яратмый иде, чөнки Э, теге кайбер татарлар әйтә, юк, шәҗәрә миңа кирәкми, миңа эч буын җитә дип. Хәсән Туфанны озату э, мәрәсимендә катнаша алмадым мин. Ул әй, бик зур бер ни булып калды инде. Үкенеч. Ник дигәндә, Хәсән Туфан киткәндә без Лагерьда уңган. лагерьда калдык. Бөтен э, прошение язып бардык полковникка. Бөтен татар җегетләре, журналистлар, татар журналистлары, татар бүлекләре кайтармадылар. Һәм менә шул озатып ярты ел гына калды дип инде. Аннан соң инде шуннан соң уже бәкиләшкәндә аны озаттыгыз булып чыга инде. Мин бәлки мин Ләбибтән башка барганмындыр да аларның өенә. Э, Үзем язып бармагач бит ул менә язып барырга кирәк. Минем хәтердә хәтеремдә юк, дөресен әйтергә кирәк. Э, ләкин менә аны юк, ул нидә ятканда бардым мин. Менә шушы нидә, хастаханәдә ятканда. Бардым, әйе, әйе. Менә исемдә әле дә, менә күз алдында тора. Утырып басмакчы, тора алмады инде. Э, аннары съездда безнең э, Газинур Мурат белән Мин килдем инде, ул менә шушы китабын язып бирде. Менә шушы э, хәзер Аксубайдагы э, музейда саклана ул. Музей ачылганга шактый вакыт инде. Шәймиев вакытында ачылган иде ул. Э, шуннан бирле аңа кеше кулы тимәгән. Алла бирсә, аның ремонтын менә киләсе елга 2025 елына аңа бит инде 125 ел була тугуына. Шуңардан файдаланып, без, әлбәттә, ул музейны э, ремонтларга тиеш. Элмә, элмә такта да сында, то бер керткән кәткән ул яшәгән йортта элмә тактасы булса, Булырга или тиеш һәм түгел. табырга ул Әлбәт. элмә тактаны, чөнки бик и- матур элмә такта иде. Аны табып булмаска да мөмкин инде, Ну, яң- ләкин инде яңаны да эшләтергә була. Лаек кеше. Ул бит төсле металл.
Сүз дә юк. Әйе. Әйе, яңа матур эшләтсәң дә була. Төсле металл аны т- тапшырганнардыр инде. Ә, ул шундыймы? Мед булганмы инде, те бакыр. Бакырдан булган булды микән? Бакырдан булгандыр. Ишан да түгел, ансын без э, аңлап йөрсә эшләрбез. Э, менә э, ул музей да сез булгансыздыр анда. Не, Минтимир ага килгән иде. Шул ләкин мин аны барыбер алай менә тиз алай менә шул булдым хастаханәдә карт кеше бит инде ул да теге ятып та торган мөмкин менә тора алмады әле дә исемдә ну барыбер мин менә алай Үлеп китәр дип уйламаган. Ну, ничектер миңа теге мәңгелек белән мәңгелек белән синоним кебек иде. Нинди авырлыклар күргән бит инде бер. Шушы яшькә җиткән. Төрмә 10 ел син төрмәдә утырып кара, төрмә бит, ну камера. Зия дә э, утыра инде ул анда, әлбәттә, аларны эшләргә алып чыгалар. Аның бит гаҗәеп э, Әнә хатыны белән язышкан хатлары. Ул үзе бер э, ни роман. Озатканда, әлбәттә, халык бик күп иде, ләкин без теләгәнчә үк Ул эссе җәй. Э, менә 10 июнь, 81 ел бит инде бу. Э, хәзерге ни белән чагыштырганда ул күп тә булгандыр. Ләкин без инде Хәсән Тубаны шундый, үзебез бөек дип, шундый теге пигамбәрләрчә Кабул иткәч, ул миңа азрак тоелды һәм минем ул поэмада да бар, соңгы автобус буш бара, кайгы төяп дип язылган. Һәм шулай булган да иде ул. Ләкин менә Наҗар Нәҗми Уфадан шул бездә бит мөселманда бүген үлде, иртә иртән үзе шул кенә дә җирлиләр, тыш вакытларны үзе икенче көнне җирлиләр. Килеп җиткән иде. Ул кабер янында сөйләде, менә бик тавышлары калтырап киткән әле дә шулай күз алдында тора. Язучы каләм әһелләре инде э, татар татарлар барысы да шунда, Хәсән Туфан Азатрга э, килдек. Ул бер эпоханы алып китте, әлбәттә. Хәсән Туфан шушы 81 елны вафат булса да, ул, минемчә, 20 гасырны үзе белән алып китте. Нче гасырны менә шушы әле, әлбәттә, анда теге өлкән язучылар, шагыйрьләр, Нәкый Сәмбәтләр, Әмирхан Еникиләр, Сибгат Хәкимнәр, Сибгат Хәким, алар яшьрәк әле, Еники дә яшьрәк, Әхмәт Исхак, бишенче ел иде, Нәкисәмәт инде 1800 Салих Баттал бишенче елгы иде. Сәйфи куда аш Уфада, ул әле Хәсән туганнан соң да байтак кына яшәде еллар. 93 елы. Ул йөзгә җитә язып. 93 елгы. Йөзгә йөзгә җитә язып үлде. Йөзгә җитәргә бер Гомәр Бәшировлар. Менә алар алар бит бер төркем иде. Алар менә Акыш күленә җыелганда без монда күбәй белән сөйләмәдек инде. Ул Мөдәррис Агиләмне ничек Күтәреп ала Хәсән Туфан. Баширов белән бит инде. Э, анда менә э, аны Мөхәммәд Мәһдиев дә язды. Мөхәммәд Мәһдиев бит инде Гомар Бәшировның кияве. Гомар Бәширов, Хәсән Туфан, Шәйх Иманнур, Хәмит Ярми, алар гел бергә менә э, бәйрәмнәрне дә, туган көннәрен үткәреп, бергә аралашып, бик инде теге савыкларына бик игътибар белән карый торган кешеләр инде болар. Сибат Әким, Сибат Әким ул Хәсәндуган белән турыдан туралар э, бик ниләр ахирәтләр иде. Э, Менә м, Мөхәммәд Мәхтиевнең истәлекләреннән инде ул. Хәсән Туфан аларга шигырь укый. Берне, икенчене әйтәләр. Ой, Туфан, шундый шәп шигырьләр язгансың. Юк, мин язмадым, ул бер яшь шагыйрьнеке ди. Шуннан килеп тә керде ди, бәләкәй генә пеләш үзе Мәдәрис әгелә. Тинер бу гына. Шак атып карап калды. Ки бу шундый әйберләр язырга мөмкин. Бу аңлатып тормаган Хәсән Туфан Мәдәрис әгеләмне алып, Акыш көле урманына кереп киткән. Нәрсә дә сөйләшә, сөйләшә кереп киттеләр ди. Кулларын селкә-селкә язып, тигез итеп күргән Мәдәрис әгеләмне. Һәм сүз башын Сүз башын
Зөлфәт Сибат Әкип язды язуын. Менә Инстаграмга.
Зөлфәткә Хәзрәт Туфан язды. Һәм тагын бер тезис кем әйткәнне хәтерләмим, менә эште татар шигъриятенең векторын билгеләгән. Мөстай Карим сүзе.
Мөстай Карим
Тукай, Ту, э, э, Такташ Туфан. Ул дөресен дә шулаймы җинни?
Шулай дөрес. Ату менә шул Хасан Туфан китеп инде бер э, эпоха, бер бер чор. Әйе, менә шушы чор, менә шушы безнең теге Тукай э, әдәбият Тукай чоры мәңгелеккә китте. Тукай чоры дип әйтеп булмый. Ул Тукайдан соңгы чор әлбәттә. Ләкин хәзер ерактанрак караганда ул бер чор булып күренә бит 20 гасыр. Кызык.
Сүз беләнме, бер фраза беләнме Хасан Туфан турында менә нәрсә әйтәләсез? Бисмилләһи бабай. Философ булу мөһим түгел ди, акыллы булырга кирәк ди. Хәсән Туфан үзе үк тәхәллүс итеп Туфан дигән сүзне алган икән, димәк, Туфан. Туфан.
Мә партия мине диеп язган да көткән хәбәр, башлары себер китәсен алдан белгән пигамбәр. Вәкхәс диде пигамбәр, димәсәң дә, шигырь шагыйрьләрне пигамбәр белән тиңләү бар. Һәрхәлдә ул әүлия, әүлия кеше инде.